It-tieni eżempju li ħa nagħmlu huwa simili ħafna għall-ewwel wieħed. L-unika differenza żgħira li hemm, jekk tinnotaw, hija fil-batteries, fl-orjentazzjoni tal-batteries, ok? So hekk qed nibdew b'waħda li qiegħda positive u negative hemmhekk, oopsi, positive u negative hemmhekk u negative u positive, alright? So the five volt battery is in the opposite orientation to the 10 volt, 10 volt battery, okay? Mela, um, il-pija l-istess ħaġa. Alright, we've got a 10 volt and a 5 volt battery, a 10 ohm and a 20 ohm resistor li huma in series. Um, again, nerġa' nilbilhom l-istess, X u Y, Vx u Vy, il-voltage drops, alright, and we are also again going to apply um, Kirchhoff's second law um, għal um, din il-loop. Again, għalfejn ma napplikawx Kirchhoff's first law, ma nippruvawx napplikawha għax qas biss għandna junction hawnhekk. Ok? So Kirchhoff's first law, unless you've got a junction, ġifieri għandek xi parti mis-circuit li ħa jkun parallel mal-ieħor, ma tistax, ma tistax tapplika. Alright? So, quick video malajr malajr ħalli nkunu ddiskutejna dal-każ. L-unika ħaġa li tridu toqogħdu attenti għaliha hija f'din il-parti meta nagħmlu s-summation of EMFs għax issa sa jkollna, Minħabba li għandna żewġ batteries kontra xulxin, irridu l-ewwel ħaġa li nagħmlu niddeċiedu d-direction tal-current. Ok? Issa, ħafna mid-drabi fl-eżami jagħtilkom markat list, però jiena rrid li niddiskutuha. Ok? So, ejja ngħidu m'għandniex direction tal-current, u rridu aħna niddeċieduh il-current. Mela intom tafu żgur sa hawnhekk s'issa, fuq hawnhekk s'issa. li għandkom a 10 volt battery pushing the current this way, conventional current qegħdin ngħidu ok, and the 5 volt potential pushing the current in the opposite direction. Min sa jirbaħ? Ok, it 10 volts. Alright? So, wisq probabbli direction tal-current il-fejn sa tkun. Well, most probably directions ta' ta' Clarence se tkun xorta lil hawnhekk. Ovvjament din il-five volt battery se tkun qiegħda ttellfu. Mela, umm, I'm still going to take the current in this wow, in this particular direction, ħa nilgħib bil-jah I. Now, meta se niġu għal di biex nagħmlu s-summation tal-EMFs, with respect to the direction of current that we chose, this ten volts is pushing it in the right direction, mela dik noħodha as being a positive ten. Din il five volts hija bil-kontra ta' dak, ok? Di qed tippuxja l-current bil-kontra, mela f'dak il-każ with respect to my current dik il five volts ħa noħodha bil-kontra. Li kieku iddeċidejna nieħdu l-current bil-kontra ma kien jiġri xejn, alright? It-ten kont naħdu bin-negative, Il five volts kont nieħdu positive, imma mbagħad l-answer tal-current most probably jġini bin-negative. Dik turini illi id-direction li ħadnieh biha, li ħadna fuq id-diagram tagħna, hija fil-verità direction il-current għaddej bil-kontra tagħha. Ok? But, this is an easier kind of question, so it's quite straightforward illi il-current sa jimxi to the left. Mela, meta ħa niġu biex naħdmuha? It-ten għadna noħdoh positive pero il-five volts irridu neħduh negative so sa nispiċċaw with a ten minus five on the left hand side. IRs erġajna għandna l-istess għandna Vx plus Vy mela ten minus five we're going to end up with five there this is going to give us I Rx plus Ry qed nieħdu I common bħalma ħadna fl-eżempju ta' qabel dan jekk ma rajtuhx ħa ħassibu l-link somewhere on top here um, so this is 5 is equal to current which is what we need to find nerġa' nfakkarkom we're solving for current using um, uh, Kirchhoff's laws Rx għalinna li huwa 10 ohms, qed nirreferi għal dawn ta' Ry huwa a 20 ohm resistor, mela that's there, we give 5 is equal to 30 I